Biz dowam edeli. Indiki soragymyz näpşak adyndan belli bolşy ýaly, soňky gezek däl ondan öňki gezek görüpdik näpşak soraglary. Näpşak soraglarynda insany objektimiz, obýektimiz bolýardy we her bir obýektiň bahasy we capacity bolýardy. Bärde görşüňiz ýaly biziň W-miz capacity, buram e, kostamyz we bahamyz we fi şeklinde beripdir. Şu berlen uly W kapasite sygyja şekili käbilen ýygnamaly. Şu taýda wilaň jemi maksimum bolsun. Meselem, kapasitemi sekiz, bärik üç, bäş alsak, sygy, ýani jemi kapasite sekizden kiçi we deň bolýar, ýani sygýar bolýar we bahasam togsan bolup biljek iň ulysy şu. Garda bäşden alsak, şuny alýarys. Aslynda klasik Ne yapsak soragy. İstersen ikinci versiyondan görelim. Bu yerden hem bitkiye. Ee, görüşüňiz ýaly limitlerde gaty uly bir üýtgeşme bar. Bärde onuň 5 derejesi, bärde bolsa onuň 9 derejesi. Ýöne bärde V ile kiçi. Bilmeseniň birazrak klasik galma sebäbi bilşimiz ýaly knapsack problemasy en köp etmek w. Onda en köp etmek w bolan ýagdaýynda ýokardaky ikinji wersiýadaky on on birinji derejesi bolsa sygmaýar. Isleseň ilk başda hem ýatlama bolar klasik knapsack torbadan başlaly. Bärde görşümiz ýaly iteratiwni has e, gowy bolar sebäbi Rekursiwnem ýazyp bileris. Ýa-da isleseňiz bir ikişiklik bolsun rekursiwni ýazaly. DP-miziň state-lerini näil bolar? Şu wagtky duran pozisiýonym we şu wagta çenli alyp gaýda, ýagny her gezek bir pozisiýona giremde şu obýekti ýa alýan ýa almaýan iki sany tranzisiýonym bar. Alan ýagdaýymda Şu wagtky DP iýje ýa-da position diýýänşiňe ilki deli. DP-niň position-nyň samy. Sam diýeli. Men şuny almadyk ýagdaýymda position gitjek ýerim nire bolýar? Position plus 1 samda da üýtgeşme bolmaýar. Ýagny şony hasaplap gelýän. Şony hasaplap gelenden soňra şoň bir çözüm men üçin. Almadyk ýagdaýym şu wagtky pozisionymy. Position plus bir sany üýtgeşmek. Alan ýagdaýymda näme üýtgeýär diýseňiz, onda meselem şuň DP-sini alýan. Alan ýagdaýymda üýtgeýän zat ýene position bura gitýän. Ýöne bu gezek soundda üýtgeşme bolýar. Position plus bir. Soundda da e, kiçi W. pose total exposition kiçi w ni alýan we şuň bahasyna da v-niň kiçi v-niň position noşýan. Şu men cost bolup gelýär. Şulan ikisiniň maksimumyny almak meniň üçin şu wagtky DP-niň bahasyny hesaplamak üçin ýeterlik bolar. State-lemizin

Memordäki W-dan aýryp bilýäris. Nädip aýryp bilýäris? Ýadyňyza düşýän bolsa, bärde diňe pos plyus bir, pos plyus biriň depeleri gerek bolan üçin maňa aslynda maňa pos plyus ikiň depeleri gerekkä ýa-da ondan soňkular. Onun üçin n-den pos bire gidip gidende iteratiwni görnüşe geçiremizde pos Post Plus bir depe valyut elimizde durýar. Post Plus ikiden öňküler hemmesini ýatdan çykaryp bilýär. Şeýlelik bilen NV bolup duran memoryýmizi arkaýynlyk bilen näme öwürýäs? V öwürýäs. Bu diýşim ýaly bir e, optimization memory üçin gerek bolan ýaly ulanyp bilersiňiz. Ýöne bäde onuň 7-nji derejesi arkaýyn sygýar. Onuň üçin ulanmamyza gerek ýok. DP-mize NV diýdik. N-imiziň bahasy If zemini kim onuň bäşinji derejesi. Ýüz bäş diýeli. Bärde biziň W-miz bar, buram V-miz bar. Bunu pozaly. Çünki sonradan galma. Intani obýektimizde her biriniň W we

Ştaýda bir kiçiräk çykly üýtgeşik ötüp, ýene geçir köpeljek. Ştaýda meselem näme diýýär? Sum plus VP V-niň pozy 50-den kiçi bolsa diýip. Onuň ýerine näme etip bilerdik? Sadece şu wagtky içeri ýygnan samy däl-de DP-däki isteýdimiz. Şu wagtky galan limidim şeklinde üýtgetip bileris. Ýagny şeýle kiçiräk limit diýjek. Kiçi L diýeli. Uly başda uly L bilen başlasa we her bir obyekt alaňyzda Şo limit azalsa, iň soňunda ýagny şo obýekti aljak bolsaň, when pozyny çykaramda elden näme bolmaly? Negatiw bolmaly. Ýagny ýeterlik derejede meniň limitim bar bolmaly. Ýagny ýa-da şeýle diýip bileris. Ýagny şu iki şelim men şu obýekti almaga ýeterlik güýjüm bar bolsa, onda al diýen. Bäh, Eloýa. Aslynda limit ýaly bir zat boldy, üýtgeşme ýok. Ýöne näme üýtgedi bäri diýseňiz. Şu wagt ýaňky soragy meselem konstant uly bir el üçin çözüp bilýärdik. Ýani bir sany uly el berýär, şonuň üçin çözüp bilýärdik. Meselem bärde soru üýtgesedi, köre berjek diýsedi. Tamam. Körelemizde de her gezek başga el berjek. Ýöne insany obýektim üýtgänok, ýöne elim üýtgeýär. Şondan sonra bolsady, siz arkaýynlyk bilen hiç zat üýtgetmän çözüp bilerdiňiz. Ýöne eger ýaňky ýaly formada bolsady, her bir täze uly üçin DP-ni table'yňy arassalap täzeden çözdürmeli bolardyňyz. Şu wagt bolsa query näçe query girse girsin hemmede ýaňy hasaplanan, onuň üçin time kompleksde hiç bir üýtgeşme bolmaýar. Şuny kelläňizde goýup bilersiňiz.

Geçdi. Onun 9-y bolsady, ýani ýaňky aýtmy en köp etmekde bile etip bilemzok. Sebäbi onun 10 mil bolýar. Ýöne bärde görüşmüz ýaly V-niň isi kiçi. Ýani V-niň isi näme? Biziň koslamyz. Koslamyň kiçi bolmasy bize näme peýda getirip biler? Şekilde pikirlenip biler. Ýagny hawa, nesip bolsa kodlary öwrederis. Taýda mesele bolmaz. Şu wagt bir sany VI bar diýen. Meselem 3 diýen. Şu 3-den ýagny VI 3 bolan hemme W-lary elimdebadan, elimdeba diýen, meselem, W bir, W üç, random aýtýan. W sekiz, W on bir. Şu W-laryň hemmesiniň V-si üç eden. Men şu taýda V-i men aslynda capacity-imde, näme? V-i men kostum. Ýagny men şularyň egerde dört sany ýene birinji deýin W11 diýdik, W18 bolsun ýa-da 15. Eger diýsedi, sen şu V-den ýagny şu 3 V 3 olandan X sany ýa-da X i sany X sany alýan diýse, X mesela 3 bolsady, men haýsy W-de alsam gowy bolardy? Şu berlen bäş sany W-dan iň kiçi üç sanysyny alsam, meň şu wagtky capacity-me sygdyrma ihtimalym artýar. Ýagny eger-de men x-im dört sany bolsady, onda iň kiçi dört sanysyny, eger bäş bolsa hemmesini alyp bilerdim. Ýöne x üç sany aldy otyrka, şo bir tä hemmesiniň w-si deň. Men iň ulylaryny alsam, onda belki limitim geçip biler. Onuň üçin iň kiçilerini almak elimde dagyň optimalny bolýar. Bu näme soň öýtüp biler? Her weýden, ýani weýlem bärde ilimili kiçi diýdik, näme diýdik? Bir bilen o ýani müňe çenli gidip biler weý. Her bir weý üçin W-laryň listini çykarsam. Sonra şondan näçe sany aljagym men üçin kritik bolup durýar.

Bu biziň çözümimize peýda etmän biler, ýöne belki ideýa bolup gelýän durup biler. Şundan gurjak bolsak, DP-mizi DPI şu adyça ikinci pozisiýona dön we Şu capacity-de, yani capacity-de näçe sany maksimum way ýa-da näme diýilýär bärde way capacity bilen garşylygynda value diýeli. Maksimum sum ýasamak üçin işleýärdik. Yani maksimum bolup biljek way-leň jemini ýasaýardyk. Oň ýerine şu taýda way-leň jemi bolsa, yani soruň üstünden gitsek, Ştaýda näme diýýär? Üç we bäşi alyp bilýär we maksimum otuz goşmak altmyş togsan ýasap bilýär diýýär. Biz şu tarawa çykarýan walýumyz, ýagny biziň we ýilerimiziň jemi. Biz şu we ýileriň jemini DP stateimizde tutsak, oň ýerine şu, ýagny DP-niň i-siniň J-si näme diýmek bolýar? I-den başlap N-e çenli gitýän, şu taýdaky obýektlerden ýygnaşdyrýan, ýagny şu wagta çenli gelip durun I-nji pozisiona we ýygnan obýektlemiň walýularynyň jemi, V-leriniň jemi, ýagny W-de, kapasitleriniň-de walýularynyň jemi J bolupdyr diýse. Şony men minimuma etjek bolsam. Ýagny kapasitleri Käbir kepesde ýygnapdyrsyň, käbirden alypdyrsyň. Eger üstüne ideýäň geçer. Şu wagt men prosta kellämde çözüm gurýan. Şolaryň bolup biljek iň minimum bahasyny tapjak bolýan bolsa.

VRL totalyn kiçi bolmasyn isleýär we isleýän adam şolaryň VRLleriniň jemem maksimum bolsun isleýär. Indi men şu taýda, ýa birinji çözümimizde näme etipdim? DP-niň EC position nirde duranym. Biram şu taýdaky sum diýen zadymam şu wagtça ýygnan şu taýdaky men sigma WR-ym tutýardy. Ýani şu wagtça ýygnan capacity-laryň jemi. Şony W-den geçmejek şekilde maksimum etjek welin posty. Indi bärde V-lem kiçi, W-lem uly bolan ýagdaýynda ýerini çalyşýan. Şu wagta çenli ýygnan max e, jem VR-da etap biljek minimum WR-my bilesim gelýär. RDP şony maňa berip bilsedi, onda meň tapmak isleýän adym näme bolardy? DP-niň biri, ýagny biz şu inji inji pozisiýadan başlap ýa-da eneşeli ýygnak gitýär obýektleri. DP1, ýagny hemmesiniň obýektleri konsider eden ýagdaýy bolýar. Jogap näme bolýar? Jogap eger x boljak bolsa, DP1-iň x-i W-den kiçi bolmaly bolýar. Find maximum x. Find maximum x. Find maksimum x dp'niň biriniň x'i w'den kiçi bolsun. Şu taýda x-iň bolup biljek maksimum valýusyny bilmese, yani state sanyny bilmek üçin bäde bilşimiz ýaly dp'niň i biren arasynda gitdi. Yani x-iň bolup biljek valýusy näme diýdik? V-i 1000-den kiçi. Yani mundan n sany bar. Yani hemmesini ýygnan ýagdaýynda, iň erbet ýagdaýda 10-yň 5-nji derejesi bolýar. Yani bädäki total VR ýa-da top werdek X onuň bäşinji derejesinden kiçi. N onuň ikinji derejesinden kiçi, köperdemizde ýene onuň ýedinji derejesi we ýene statemizde-de şol ýa time limidimizde-de alýas ýa almaýas çekinde bolan üçin iki sany transitionimiz bar we ýene çözülýär. Kodlamasyna geçip bileris. Üýtgeýän aslynda hiç zat ýok. Kiçiräçik bir üýtgeýän zat. Şu taýda biz limit berýäs, ýa limit berme çözümini etipdik. Ýa şu şunça budjetiň we ýa-da limidiň we şu obyekt aljak bolsaň, ýeterlik kapasitiň bolmaly. Ýeterlik kapasiti 50-den kiçi bolan ýagdaýyny alýas diýdik. Şu taýda limit beren ýagdaýyňyzda indi tersini etjek bolýar. Ýöne bu gezek maksimum etjek bolamzok kosty minimum etjek bolýas. We bädeki W-laryň üstünden goramzok da V-laryň üstünden gorýas. Şurada hiç gitme zadymyz şura V, V, bäde de minimum etjek bolýas şeklinde. Onda şey cevap tapma cevap bolup biljek maksimum cevap bütün hemme V-laryň cemini bir tane ulu V tutaly. we iň ulgiden iň ulgiden başlap x desene x bolup biljek iň kiçisi 0 eger de rekursiv uradan ýa-da näki limit berme bärde hem ulanyp bilýär eger w-den kiçi bolsa onda jogabyny tapdym x bolýar break etýän

By the way noldan başlap ene gitmek yerine enden başlap noda ötüp bilersiň hiç bir ütgen zat yok. Yani işte ayda ne için yönün olma şey etmekse. Ben prosta çözüm yazanızda brute force şekilde şu an çeldi geldim şunça samim var şu an şu ayda dün şeklinde özüm için aslında bana işimi yenileştiriyor. Fikirlerimde çözüm fikirlerimde.

ýüz kyrk diýýär. Hemmesiniň jemi otuz, altmyş, togsan, ýüz kyrk. Ýüz kyrk üçin jogap bar diýýär. Dogry. Biz bu bajedimizi ýaňkydy zatda dini gutarmalyk. Ýöne bärde şu x-iň Berlen nämemiz bi total value'myz, ýagny şu taýdaki total value'myz. Şuňa exactly meýde şoma ýygnan zatlaň. Ýagny men obýektleri aldym, şolaryň jemi şuňa deň bolmaly. X-im hökman ýa-da şuňa deň bolmaly. Şundan uly we deň uly bolmady ýagdaýynda biziň işimize ýaramaýar. Hökman ýa-da şuňa deň bolmaly üçin Yani x iň soňunda base case gelen ýagdaýynda hökman ýagdaýda nol bolmaly. Nol bolan ýagdaýynda men üçin bir çözüm. Onuň daşyndan men üçin çözümde täbi. Bir şu x-e ýeterlik derejede exactly bolup biljek, ýa deňe-deň şekilde ýasap bilmedim diýmek bolýar. Onda bir çözümde biz bärde näme etjek bolýarys? Minimize etjek bolýarys. Minimize edemizde çözüm bolmaýan case'ler üçin hem return infinity. Bärde low etmemize gerek barmy häzirem? Gerek ýok. Sebäbi biziň bärde bolup biljek maksimum zadymyz 50 10 9 derejesi. Ýene de lowlan galyp biler. Lowlan galjak bolsa onda

B alan ýagdaýynda aşakda AX bilen tapyp bilýär. Onda iki sany stringiň maksimum, ýagny iň uzyn subsequence-ni tap diýär. Bärde DP-mizi nähili gurarys? Şoň üçin gürleşip bileris ilk başda. Şu wagtky DP-miň Rekursiwini ýazsak, ýene ýanky ýaly işimiz ýeňil bolar. I we J i birinji string uzynlygy n bolsun, ikinji string uzynlygy m bolsun. I n-e gitjek bolýar. J de m-e gitjek bolýar. I-niň J-si näme diýmek bolýar? Inji stringde inji dereje e, inji pozisyonda dur. Buram n-1 position. Null base işlejek.

Maksimow depeniň is plus biriniň cesi bolar. Ya da bu durup biler. Şuradakini almam bilen. Depeniň isiniň c plus biri. Näme üçin bir gezek alamzok, ikinji gezek alman bilemzok diýseňiz, ýani meselem, ýene munam alman bilen, munam alman bilen, şu stadiýaky bir karakter bilen ikisi mäç edip dowam edip bilerdi. Oduz bolup biler, dogry. Ýöne muny hemmesini barlamagyna gerek ýok. Diňe birini alman biler diýip keýsini alsak, eýýäm bärsiniň jogaby hem hasaplanan. Bärsini almaly bolsa-da eger, onda olam cepli üstüne giderdi we Eýe elimizde şoň jogaby bolany üçin otag gitmemize gerek ýok. Şoň hasaplanan jogaplardan ulanyp şu wagtky keýs üçin hasaplajak bolýar. Onuň üçin DP-niň i plus biriniň J-si, ýagny bir i çyşyny alamok, i-däki şu wagtky birinji karakter alamok, ýa-da J-däkini alamok, ýa-da alýan ikisi match etdi diýmek bolýar. Ýagny şu taýda näme diýdik? Iki sany stringiň longest common subsequence tapjak bolýar.

Şularyň içesini almaly nä bolýar? Bu ştada i, j geldi diýeýin. Ştag geldi. Bärde-de j şeklinde alynmady, alynmady, alynmady. Şunuň üçin hesaplajak bolan ýagdaýymda ikisi bir-birine mäç etdi. Mäç eden ýagdaýynda men şu ikisinem alýan diýmek bolýar. Ýagny näme diýmek bolýar? DP-niň i plus 1-niň, ýagny onam aldym. Indiki hesaplamaly ýerim şu suffikse gitmek, ýagny i plus 1-e gitmek, j plus 1-e gitmek. Ikisem alyndy.

I. N-e gitýär, noldan N minus bire. C-de noldan N minus bire gitýär. Ýagny işleme tizligim birinji bilen state'im N-em bolýar. Maňa N-emlik member gerek. Her birinden hem 3 sany transition'ym bar. İşleme tizligim hem N-em. Onun üçin N-em bärde 2 hem 3 müň, onun üçin arkaýynlyk bilen memberime düzgüýe, taýma düzgüýe. Kodlamasyny edelim diýsek. Şeýle bir zat bolup biler. Bunu ýene podaly. 2 sany string'im bar.

şol prefiksdäki i bilen şol prefiksdäki j jogany hem tutýar bolup bilerdi. Bu da bir çözüm. Istesek hem etip bileris. Ýöne ýagny bärde plus bir etýär, bärde bolsa minus bir etme bolýar. Istesek şonda çözjek bolsak, şeýdip bileris. int ena birinji string uzynly hemen ikinji string uzynly bolsady cevap tapmaly dadım en minus birin en minus bir şeklinde olurdu yani dp'nin en minus birin en minus biri yani şotadaki prefiks pony string bolýar bäzi string bolýar şu ikisiniň longest common prefiksine gabat gelýär Bärdäki hasaplanyşdan üýtgeşiklikde minus plýus bir ýerine minus bir etýäs diýdik. Ýagny bärde iýje şeklinde ýazylyşyny. Şu wagtky DP-ni hasaplajak bolsak, minimum of ýa i minus bir etýän, şu wagtky info diýen ýa-da i-niň c minus bir etýän. Şu wagt ýokardaky zatlary ýazamok ýöne geçdim bu zatlary prosta deplerini ýatdan çykarmak üçin steytlem ýazaýyn diýdim. Haçanda match edende esiň ýiti deňdir deňdir seniň CS bolan ýagdaýynda onda maksimum tapjak bolýas ýaňy işledim. Red üçin başga bir jogap hem geldi. O da näme? Rekin i-1-niň C-1-niň kosty bir bolan ýazýan bir sany e, match tapdym. Biz matchleriň sanyny maksimum etjek bolýar. Zaten bärde DP-miziň isiniň çesi. Eger minus bir dä bolsa, hasaplanan bolsa uratýar. Yoksa da e, reti göni diňle hasaplap bilýär. Hmm, bärde DP-miziň enin en edeli, enimizin 3000. 3000 edeli.

Ýagny bir çe karakter bilen prefiks nolunyň j-sini harplajak bolan ýagdaýymyzda ýene-de ýaňky ýaly minus birini aýdyp bileris ýa-da şuny pozup bileris. Ýa-da muny pozup bileris ýa-da ikisi mäç edip biler şeýdip bir-biri bilen. Ýagny şuny pozan ýagdaýymyzda minus 1-e gitýär diýmek bolýar. Minus 1-e giden ýagdaýynda eýýäm

Işledip bileris ýöne bärde üýtgeşik gören zadym bizde diňe sany çykarmagy islänok. Şu karakterleri hem çykarmagy isleýär. Munuň üçin hem iň soňky görüşimiz, iň soňky algoritm, iň soňky söz aralary çözüminde görüşimiz ýaly. Haçanda match bolan ýagdaýynda şu taýdaky state-de indiki şu maňa maksimum beren state-iň gitjek ýerim saýlap bilýän. Ýagny näme diýjek bolýan? Şu state maňa, ýagny şuna taplap atýarkam, eger-de maňa şu state Maksimum berýän bolsa, onda şu wagtky duran ýerimden şu state-e 0 diýeýin, bu state-e 1 diýeýin, ýagny bu state-e 2 diýeýin. 3 sany state-im bar, gitip 3 sany transition-ym bar. Şu maksimum beren ýagdaýynda 0-y 0 saklan, ýagny şu ýerde bir sany W tutayım ya da W tutayım istedim. WJ, IJ men üçin indiki git şu atki DPIJ hesaplanan ýagdaýymdaky Haýsy state maňa maksimum valýuny bereni tutýa. Eger nol bolsady şu taýda onda şuňa men gitmeli state'im hökmany ýagdaýda i plus bir c diýmek bolýar. Şu taýda maksimum bar diýmek bolýar. Şeýle tut şuňa gider. Eger bir bolsa i c plus bir gider. Eger iki bolsa i plus bir c plus bir. Bizde bolsa i minus bir c minus bir ýaly üýtgen zat ýok. Ilki bilen ýene-de uzyldygy çykartyp göreli. Iki diýip çykarýan bolsa onda mesele ýok. Ýa-da munda üç çykarmaly. Depemizde minus bir normalýa çykarmaly. düşüp çıkarıyor. Mesele yok demek. Biz e, rekursivni zade hesapladığımızdan sonra ya da zade etip biliriz. Men print the function ýa ýa hiç bir şu state'den başlady. Men w dip save edesim gelen yok. Şunun aly täze array alyp enim şekilde täze memory harjasym gelen yok. Onda şu wagt men state'in bahasyny bilýän eýäm. Şu wagt state'in bahasy näme? Yani de şu wagt state'in bahasyny hasaplap geldi diýeýin. Ee, current value Rex'in isini düzeldi. Muň bahasyny bilýän. Indi ilki bilen dat bilen deňeşdirýän. Ýa-da gün saklamamyz gerek ýok. Rex'in isini düzeldi bilýän. Rex'in isini düzeldi. Deňdir deňdir bolsady. İlkinci state'im näme? Şu state. Şuna deň bolsady, onda Şu wagtky iň büyük spyrlysy men üçin maksimum jogap berýär diýmek bolar. Onun üçin iň büyük spyrlysy cebine gitdi. Else if C minus 1'e giden ýagdaýym maksimum bersedi. Onda printda i-niň jemi üstüne giderdim. Eger soran ýagdaýda, iň soňky ýagdaýda, hökmany ýagdaýda üçünji menşim maksimum berýär diýmek bolýar. Onda da print of i minus 1 diýmek üstüne gider. Ýöne bärde şu karakteri hem çykarmaly ýoldaky mäç eden karakterleri. Onun üçin hem şimdi side s-iň i-sini ýa-da t-ni jemi çykarmak ikisi hem meýlis bolmaly.

Bäzi sorag sorap bilersiňiz, rekursiw näçe ýyl çaýýar, bu taýyn ümit etmezmi? Jogap, ýok, sebäbi EM bir gezek hasaplanandan soňra, elmydama üç daýyk gelýär we EM hiç hasaplanyn diýip arkaýynlyk bilen obrda dönüp bilýär. Onuň üçin arkaýynlyk bilen şulary şeýdip ulanyp bilýäňiz we jogaplary çykarmagyňyz üçin muny öçürip bileris. Print of n-1 n-1 çykaryp bilersiňiz. Bärde i-den aýdanymy üçin, i minus 1-den aýdanymy üçin şuň reverse halyny çykarar b x a şeklinde. Aýtşym ýaly b x a diýip çykardy. Birim sonra sistema gutarandan sonra bir end line edip bileşdirdi. We biziň isleýänimiz hem öwden başlap ýere gitmek. Onuň üçin edil şuňadäki ýaly i plus 1 C plus 1, I plus 1, C plus 1 şeklindeki state'lere gidip,

We biziň base case'imiz indi azrak bir ütgeýär. Enemi globalny etmeli bolýar. Ya enemi bize gerek ştaýda. Enemi globalny etdik. Näme üçin enemi globalny etdik? Sebäbi biziň indi base case'imiz A ene deň bolanda ýa-da C M deň bolanda gutarýar. Soňuna gelip. Şu bir zatdan bäridir. Geçildi. İşe tükürýär. Testimiz.

Garaşdygyňyz ýaly geçdi. We bu da biziň sapagyň soňy.